Муус устар биэс күнүттэн Хатас Павловскай Конглас Сотту хайысхаларынан отут тоннаға диэри уйу кыйааһынын аччаттылар. Республика үрдүнэн өрүһүнэн аян суолларыгар ыарахан уйуктаах техникаға сыйа байы хаччыктааһыны киллерен сагалаатылар. Муус устар икки саңарыттан былан быһытынан муус суолларын бүтүннүү сабыахтара. Маныаха күн-дьыл туруга муус халаҥа улахан оруолу ылар нэдиэлэ бүтүүтэ халлаан сылыйара күүтүллэр. Татьяна Николаева кэпсиир. Бүгүн күҥҥэ Республика көрдөн төрдөн тоҕус өрүһүнэн айан суола баар. Бу күннэртэн саҕалаан ыарахан уйуктаах техникаҕа хааччахтааһын киирдэ. Ол курдук Хатас Павловскай, Кангалаас, Суотту хайысханан отут тоннаҕа дьиэрдамтатылар. Онтон салгыы күн-дьыл туругуттан онно муус халыҥыттан көрөн ачытан иһиэхтэрэ. Онтон муус суолун Сабыы былаан быһыытынан муус устар уон биэс күнүттэн саҕаланыаҕа. Муус устар биэс күнүттэн Хадас Павловскай, Камгалаас, Суотту хайысхаларынан отут туоннаҕа диэри уйук ыйааһынын аччаттылар. Республика үрдүнэн өрүһүнэн айан суолларыгар ыарахан уйуктаах техникаҕа сыыйа-баайа хааччахтааһыны киллэрэн саҕалаатылар. Амма, Бороҕон, Умнас, Эдьигээн суолларыгар эмиэ отуттан туоннаттан үөһэ айааһыннаах тимир көлөлөр айанныыллара бобуллар. Онтон салгыы муус устар тоҕус уон күннэриттэн сүүрбэ туоннаҕа диэри түһэриэхтэрэ. Бу туһунан Саха сиринээҕи айан суолларын салалтатын салайааччытын солбуйааччы Семен Сметанин иһитиннэрэр. Он бэһис апрельтан антон хабыс олар барыттан хабыс олар деме үлэлии турар суоллар үгүс өттүлэрэ сабыллар хоту өттүттэн эрэ уратылар холура ити хотуларга биһэ холура булун суола киисер булун суола сүрбэһис апрельге сабыллар уонна анабар суола де анабыр уонна лен улустарыгар сүрбэһис апрельге сабыллар Ити переменнай графигынан баҕар эрдэлээн да хаалыахтарын сөп обуруо погода олус сылаас буоллаҕын. Бу Дьокуускай Алараа Бэстээх хайысханан сырыы оргуйан олорор. Кыра да, улахан да техникэ тиһигин быспакка айанныыр. Маныаха өрүһүнэн сырыы куттала суох итиэннэ муус суолун туруга этэҥҥэ буоларыгар, олохтоммут ыйааһынтан ыарахан техникэлээхтэр айаннаабаттарыгар ыҥыраллар, Маны тэҥэ баар суол бэлиэлэрин учуоттааһын, суол быраабылатын тутуһуу хайаан да ирдэнэр. Билиҥҥи кэмҥэ халлаан туруга сылыйан, муус сууллан саҕалаан муус структурата уларыйар. Бу кэмҥэ ордук суоппардар, балыксыттар, оҕолор болҕомтолоох буолуохтарын наада. Гимс-инспектордара күн ахсын профилактическай рейдалары ыыталлар, муус халыҥын бэрбиэркэлииллэр, кэпсэтии, сэрэтии үлэтин ыыталлар. Убаастабыллаах суоппардар анаан оҥоһуллубут муус суолларынан айаннаан, ыйыллыбыт суол бэлиэлэрин булгуччу тутуһун, көҥүллэммэтэх сиринэн мууска тахсыы түмүгэр административнай эппиэтинэскэ тардыларгытын умнумаҥ. Этиллибитин курдук сыыйа сылыйдаҕына номнуо кэлэр нэдиэлэттэн ыла муус суолунан айанныырбар сэрэхтээх буолуон сөп. Онон өрүһүнэн кыһыҥҥы айан сырыы күн-дьыл туругуттан быһаччы тутулуктанар. Татьяна Николаева, Роберт Набиев, Дьокуускай, Вести.